Selamat malam bala ngaku baru ini maneng duduk entap nyadi baka ke malam tu ini bisi mai ke kitai cerita antu ke datai ari aya apai kitai ke diberi iya nama Kain Selindang Mansau. Au. Endang iya baka selama ini bisi ne ninggalka kita link FB iya apai ba deskripsyen baruh nya dia au. Uji peda kita ba deskripsi nya. Nyadi jerita tu nyadi ba urung iya taun dua ribu lima belas ba salah siti platform minyak tauka pelantau minyak ke endua lama ayo apai tu gawa dulu suba. Jerita tu nyadi ba kaban ke sama enggau aya apai gawa. Lebuh maya nya, sida sebilik uhh bisi empat iku ba siti bilik. Baka selama, palan alai utai tu nyadi dilalai laban platform nya agi bejalai dipejalaika datai ke diah tau. Au pia mega semua nama ke dikena kitai ba dalam jerita tu semina nama karung aja. Pagi nya, Zhu tu nerima email ari pemesai sida iya madah ke Zhu tu malam nya gawa kediri laban siku ari kaban sida ke sama enggau iya gawa malam nya pulai ke darat laban ke pulai emergensi. Udah ke tembu merarau pagi nya, kira pukul sepuluh pagi meh, Zhu tu tadi mulai kediri ngagai bilik peninduk laban deka nyedia kediri gawa malam nya dah. Benung Zul tu deka mejamka mata iya. Zul tu bisi ninga pintu ditukang sereta ditikup ku orang. Lalu orang nya didinga iya Zul tu niki lalu galik ba katil ari atas Zul ke galik nya. Laban katil peninduk sida iya baka katil buding sekula suba deh dua tingkat. Nyadi katil ke dua nya, dia enda orang nya galik dini ngazur katil ke atas amat, atas zur nya. Iran zur tu tadai. Laban iya nemu kaban ke tinduk ari atas zur nya udah pulai tumu pagi kira urung iya pukul tujuh pagi nepan helikopter tauka bilun engka bayang ke orang nya. Zur bejangka ke nya angka nya. Rumboi ke benung meresi kati ari atas iya nya. Zul ngai mayuh runding iya pen ninduk kediri baru. Zul ke ka tinduk nya tadi dani baru iya laban Zul tu ninga bisi munyi urang indu nyabak ba atas ka ba kati atas iya. Mending ke utai ke didinga iya nya laban iya ka nentu ke utai ke didinga iya nya enggau. Nya metak agi. Nama deh. Nya melut mata Zul lebuh iya beratika munyi sabak orang nya. Munyi sabak nya didinga Zul munyi sabak orang indu ke nyabak dui-dui baka ke bisi utai ke ngenusahka ati iya. Ninga utai bemunyi bangat ngenyelai nya, Zul penangkat ngelarika diri nuju bilik TV, TV room. Lebuh Zul ke lari nuju bilik TV nya, Zul enda bemunyi. Iya enda madah ngagai bala kaban iya ke bukai ke bisi sebelah enggau dia sereta bisi enggau iya berimbas ba lurung nya ke bejalai nuju bilik TV room nya tadai. Udah datai ba bilik TV, Zul pun mejamka mata iya baru ga. Nyadi, iya angai ngingat ke utai ke udah nyadi ba iya tadi. Laban iya nemu ba pelantang minyak lebuh nya, nadai pekereja indu au nadai orang indu kereja dia. Taja pen bisi, taja pen bisi tang jarang pekereja indu nya. Bisi pen siku dua aja. Pekereja indu ke bisi dia pen bisi bilik kediri. Bilik kelirik alai endur sida ke gawa deh laban indu enggau laki enda sama nyadi sida ke indu tu bisi bilik khas endur sida iya empu. Ke nya nyah tadai. Zul ke tinduk ba bilik TV nya tadai pen lelap pemuas iya ke nguji mejamka leka mata iya. Iya nyau lemai baru meh tudah Zul tu dani sereta mulai kediri ke bilik pangking, bilik peninduk. Tang lebuh Zul ke udah datai ba bilik peninduk nya din, dia deh Zul sigi udah meda kaban iya dua iku ke sama sebilik enggau iya nya benung betunga berandau enggau pangan diri. Maya seduai ke meda Zul tama nya tadi siku ari seduai iya ku, Zul, ari ni penatai kain selindang mansau ba atas katil chiu nya udah ga kamis sereta dibalut lutak. Tu enti kep bos meda. Mayuh meh jaku iya lagi lelak ninga jaku iya abih kitai danu iya. Dik nya baka nya ga iya nama pengawa deh tinduk ba bilik TV din nadai pengawa bukai agi deh pia. Pia ku kaban Zul ke sama sebilik enggau iya nya bejaku. Nyadi kaban sida ke benama Chiu nya ke tinduk ari atas Zul. Ngempu katil atas nya deh. Nyadi chiu nya mega ke pulai dianjung orang ngena helikopter pagi nya laban bisi emergency ba menua. Nyadi Zul ke ninga kaban iya bejaku munyi nya tadi, pala patung berasai lemi. Mu utai peda asai ke petang. Nyadi Zul tu tadi. Ka tumbang, ka teduduk. Ninga utai ke disebut kaban nya nya. Meda zua nya ka teduduk nya tadi, kaban zua dua iku nya pen berumban ke megai zua ngai ke tumbang. Di duduk ka seduai ba katil. Udah zua tu bisi lantang mimit mua dipeda seduai iya, zua pun bejaku madah ke kaban iya dua iku nya, nama utai ke nyadi ba zua Pagi nya lebuh maya iya ka ninduk kediri ba bilik peninduk pagi nya tadi, ninga utai ditu Zizur nya seduai sama perening pengediri aja. Mua seduai berupai amat irau ati. Udah Zur ketembu nyeritaka utai nyadi ba iya, Zur mai kaban adu iku nya ngangauka Rumbui ngasuh muai kain selindang mansau nya. Udah Rumbui nya datai dia, Sida empat sama perniang pangan diri. Nyadi rumpui nya ngeredut kena enggau meda kain uh, selindang becurak mansau ke bisi ba atas katiu ciu nya tadi. Nyadi bisi deh siku ari kaban sida Zul ke bemansa Kita Iban bejaku ngasuh sida iya Ke sama bisi dia sida empat nya tadi ngelalaika misteri bekaul enggau kain selindang mansau ke bisi ba atas kati chiu nya. Enggaika bala ke bisi gawa ba pelantau minyak sereta ba platform nya begau meh jara enggaika sida iya takut, iya ku nya tadi. Udah ke tembu merarau malam nya, kira iya pukul lapan malam meh, Zul penurun gawa laban iya ke gawa kediri malam nya deh. Zul pun bejalai ke pengawa iya, iya berati ke pengawa sida ke gawa ba palan proses aerial sereta ba peling ke bisi ba peling pelanta tauka platform minyak nya. Lebuh maya ke datai ba palan siti ke disebut sida iya kawasan Subs Sailor Desk, enda memukai Zul tu bisi meda ayas orang tiga iku ke benung bediri melakang ke iya. Nyadi tiga iku pekereja kontraktor nya dipeda Zul bediri melakang ke iya bekenaka PPE lengkap. Nyadi PPE nya ngepan pengelikun tauka personal protective equipment. Zul tu iran ati iya laban lebuh iya ke meda ba PTW iya nya permit to work nadai siti ke diisi bala kontraktor ke ka gawa malam nya. Nyadi, utai ke ngasuh Zul tu alit agi ati, bala kontraktor nya dipeda Zul semina bediri enda ngebut. Bulu pala, bulu kaki, bulu jari sigi deh lama bediri. Tang Zul tu tadi nguji benyamai ati diri engka sida iya nya. Engka iya nya tadi enda berati enggau nyemetak kini PTW nya ke bisi diisi pengawa tauka engkaur sida tiga nya bisi. Pengawa urgent ke patut digaga sida malam nya, pia ku Zhu bejaku dalam ati seraya iya ke benyamai ati gerempu. Nyadi, nadai runding panjai agi Zhu tu tadi pen bejalai begadai nuju sida tiga nya ke benung bediri melakang ke iya laban iya ka nemu enggau nyentuk nama pengawa sida tiga tu tadi. Lebuh Zul ke ngangau ke sida tiga nya, sida tiga tu enda nyaut tauka enda malik ngagai Zul ke benung ngangau sida. Nyadi penyauh Zul ari sida tiga nya tadi semina beberapa meter aja. Nyadi Zul bejangka engka sida tiga tu enda ninga ke kangau iya laban palan ba proses area tu sigi teragik. Pia ku anak ati Zul tu tadi. Iya pen nguji bejalai semak agi nuju sida tiga nya tang. Agi meh baka ke dulu tadi. Meda baka nya, zoo bejalai semeh agi ngelauk sida tiga ke agi bediri melakangka zoo nya tadi. Nyadi, orang ke orang tiga iku ke dipeda zoo nya agi baka ke dulu tadi, nadai enggebut sekali. Maya zoo nya udah semeh dia deh zoo pen ka nawih siku ari sida tiga nya. Tang meh bedau sempat meh tudah zoo tu ke nawih negu sida tiga nya tadi. Enda mukai-mukai sida tiga iku nya seretai malik ke belakang, malik ngagai Zul. Zul tegepang lebuh iya meda utai bangat nyelai nya bediri ba mua mata iya. Tulang Zul berasai lemi. Zul pen luput. Nyadi utai ke dipeda Zul maya nya semina tiga iti coverall, tiga iti tupi safety enggau tiga iti kasut safety. Tiga iku ke dipeda Zul bediri melakang ke iya nya tadi ukai mensia tang meh semina tiga pasang PPE ke lengkap tang meh nadai tubuh mensia. Sema ku jaku utai dipeda Zul maya nya baka kitai ke meda cherita hantu ba TV. Gari beja na gari ke bejalai kediri nadai orang ngena baka nya eh tadai. Zul ke meda nya seput asai ke padang sendat sindak dada di sepi Zul. Utai di peda Zul makin lama maja petang. Zul tu tadi pen lalu luput tumbang dia. Lebuh Zul njelak ke mata iya. Pia iya meda diri mpuba katil hospital sereta enggau siku lutu ke bediri ba sepiak iya. Ba kaki Zul ke galik nya datai, Zul bisi meda dua iku kaban ke enggau iya sebilik benung duduk ba bangku. Nasit amai Zul tu tadi nadai bakal nadai nama-nama meh. Iya semina luput aja malam nya. Udah Zul ngeleda ari ke luput, Zul meda Zul mega ulih pulai baru ba endur gawa lebuh maya udah datai ba pelantau minyak nya din tauka pelipum minyak ke endur ke alai endur iya gawa. Zul penyerita nama utai ke ngachau iya lebuh iya ke bejalaika pengawa malam nya ngujungka iya tu luput. Sepengudah sida ke ninga jerita ke ditusi Zul nya tadi, nama agi chapuh meh pelantau minyak nya enggau jerita Zul ke diregawan tu. Sida pun sama masek mansang nuju control room, sida iya mutarka CCTV ngagai malam lebuh Zul ke luput nya. Udah sida meda ba CCTV, sida berasai alert ati. Laban ba CCTV, Zul tu dipeda sida bejaku kediri baka ke bisi orang roi bejaku. Zul ke bejaku nya tadi bediri nunga SDV Shuqdaville udah nya Zul tak tumbang sereta luput. Malam nya, semua sida ke bisi ba pelantau minyak nya sama besemayang nitihka pengarap diri empu. Pagi siti, baru meh orang ke udah lama gawa ba endua nya, ba platform minyak nya, nusui ngagai sida ke dia. Bisi orang parai ditinggang SDV nya suba. Benung orang ke ngangkatka SDV nya ngagai perantau mia, bisi tiga iku lelaki ke bangsa Bangladesh mati ditinggang SDV lebuh ke mindahka SDV ari luri kontena ngagai perantau mia. Enda meh mukai hos hidrolik kren luri nya putus ngujungka SDV nya labuh lalu Ninggang sida tiga nya. Sida tiga nya tadi mati ba endua nya. Nyadi sida ke sama ninga nya tadi bela enda geretik. Sida sama perening pangan diri aja. Taja pia misteri kain selindang mansau kamih sereta dibalut utak mengkang agi nyadi tanda tanya semina Zul Romboi enggau kaban Zul Duiku ke enggau iya sebilik aja nemu kain selindang mansau ke bisi ba atas katil Chiu. Jadi cerita kitai abis. Uh, aku ini minta ampun au. Enti semua lebuh ini ke nusi ke kitai cerita tu tadi. Bi kita bisi munyi rage, munyi orang be uh, mutung utai, bepantang ke utai. Laban be baruh dia orang bisi gawa malam neh. Nyadi nya ja ari aku ini maneng Doraemon anak ne ingat like comment subscribe au bye bye semalam.